Dwi 'di cael lot o rieni yn deud bod fi wedi newid cyfnod mamolaeth nhw ac fel rwy'n sy'n rhedeg busnes, mae o'n neis gwybod bod chdi'n gwneud gwahaniaeth. Mae Babis Dal yn cynnig sesiynau tylino babi um, sydd yn cynnwys dim mwy na deg rhiant yn un sesiwn. Mae nhw'n grwpiau lle mae rhiant yn gallu dod neu gofalwr yn dod efo'r babi ac yn dysgu tylun o babi am gyfnod o 5 wythnos. Dwi hefyd wedi datblygu i wneud sesiynau chwarae A mae'r sesiynau chwarae yn sesiynau chwarae a sensori um, reit hwyliog ond chwarae rhydd, sy'n golygu dos na ddim strwythu'r pendant i'r sesiwn, mae o yn mwy hyblyg i be mae'r rhiant neu y gofalwr yn teimlo'n gyfforddus i wneud efo'i babis um, a sut beth sy'n siwtio nhw, really. Nes i hyfforddi mewn tylino babi saith mlynedd yn ôl, tra ni'n gweithio fel gweithiwr cefnogi teulu yn un o Ffestiniog. Tra yn neud y swydd yna, nes i wneud grwpiau ag sesiynau un i un um, tra'n cefnogi teuluoedd a gwyn wrth y modd efo fo. Mi ges i deio adag Covid um, ac doedd yna ddim grwpiau yn rhedeg tan oedd o bron yn flwydd a o'n i'n gweld gwagle mawr yn cyfnod mamolaeth fi oherwydd yr er diffyg grwpiau. Pam nes i gael yn ail mhlentyn wedyn, dwy flynedd wedyn, nes i deimlo yr un yn gwagle o ran sesiynau yn yn ardal i, yn benodol yn arfor. A nes i jyst meddwl, wel, os dwi wedi hyfforddi'n barod, pam ddim trio fo? A nes i feddwl, dwi rili really am gymryd y cyfle i wneud beth dwi wedi bod eisiau gwneud y saith mlynedd. ar ôl i fi gael yn hyfforddi, sef setio fyny um, busnes tylun a babi. Nes i gael yn ysbrydoli rili really, drwy gwylio busnesau eraill di llwyddo drwy llwyddo'n lleol a meddwl, wel, pam ddim fi, pam ddim trio, sam drwg yn trio gweld os wneith o weithio. Oedd o reit eang o ran y gwybodaeth oedd yn cael ei rannu. Um, mwy na dim, dwi'n meddwl, oherwydd bod bob busnes yn rhan o'n fo mor wahanol. Mae o'n rhoi y cyfle i chdi ddysgu amdan yr ochr ariannol, ond hefyd yr ochr marchnata, y brandio, a rili really, oedden nhw'n bethau do'n i'n di meddwl amdan cynt. Um, a dwi just yn teimlo bod y cymuned reit bwysig i fod yn rhan o'n fo. Dwi dal yn teimlo'n rhan o llwyddo'n lleol o'n. Dwi'n meddwl bod iaith Gymraeg yn reit bwysig i um, fi tra dwi'n rhedeg y busnes. Dwi'n meddwl er bod rhieni yn y gofalwyr ella ddim yn siarad Cymraeg adra, dwi'n meddwl bod o'n bwysig i babis sydd yn cael ei magu yn yr ardal i glywed ei iaith. Um, lle dwi jyst yn trio tynnu dipyn o'r Gymraeg drwy'r sesiynau er mod i weithia' yn gorfod gwneud sesiwn yn ddwyieithog yym oherwydd anghenion yym gwahanol yn y grŵp 'lly. Dwi'n gobeithio yym yn y dyfodol i ehangu ar y sesiyna chwara' i fod yn sesiyna chwara' i babis ag i toddlers. Mynd yn ôl i cyfnod mamolaeth fi efo Ela yr ail blentyn nesh i ddim gedru mynd i lot o grŵps efo dau o blant achos odd o jyst yn amhosib. Dwi ddim yn meddwl fysa babis dal wedi gallu dechrau heb llwyddo lleol. Oedd cymryd y risg ariannol i ddechrau busnes ddim yn rhywbeth fyswn i wedi gallu gwneud heb help llwyddo lleol. Mm. Ac i sbio nôl, mae gen i fi uh, balans really neis, gwaith a gadra. Fyswn i ddim wedi setio fyny.